Aha tāu i whakaaro ai? Koia te tino, hei tā ngā kōrero. I know kung fu. Nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā wā i rongonui ai a Keanu Reeves i te ao o te ipurangi. Hi, I'm Alex Winter. And I'm Keanu Reeves.
And together we are Wild Stallions! I tēnei rārangi, ka aro tātou ki ngā wā i rongonui ai a Keanu Reeves i te ipurangi. Heoi, e kore tātou e aro ki ana tūranga nui, pēnei i a Neo i The Matrix, me John Wick. Tuangahuru, His John Wick weapons training video. People want realism, they want, they want the real deal and that's what's happening with John Wick Chapter Two.
E mōhio ana tātou he badass a Keanu Reeves i te papa whakaata, kua peke hekerangi kore atu ia i ngā waka rererangi, he tohunga ki tana momo whawhai, me te karo kariri anō hoki. Heoi, nō te whakaputanga o tētahi kiriata ōna e whakarite ana mō John Wick 2, Ka puta tētahi whakapae nui, he ōrite te kaiwhakaari ki tana kiripuaki. He pai ake pea. He tere, he hāngai anō hoki tā Reeves karawhiu i tētahi wāhi pū, ā nō nei, nō te tauā moana, he mōhio nōna ki ngā taonga kōhuru. Te āhua nei i whāia Keanu Reeves i tētahi momo whakaari i te terenga John Wick.

Kāre anō rāua i tūtaki, ka tahi, ka rua, e ai ki ngā kōrero ka rata a Reeves ki a Sandra Bullock nō te hoputanga o Speed i ngā tau iwa tekau. I puta tēnei huranga i a Allen, nōna ka kōrero mō te ratanga o Reeves e Bullock.
I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. He was, it yeah. was hard. It was really, yeah. it was hard for me to like really be serious. Like he would look at me and I'd be like.
Kau mere te marea i ēnei kōrero a Reeves, e whakapono nō rātou he takiruatanga pai te tokorua nei. Ka whero ngā pāpāringa o Reeves i te pōhēhē ka puta a Bullock ki tā Tāmira, he tohu kei te ora tonu aua kare ā-roto, māna kua hē pea tā mātou.
I kind of want to look. I was like, no, no, she's awesome, not.
Hey. She's not here, but. Tuawaru, Keanu's hover hands in photos. Kua ū a Reeves ki tētahi ture ringa kore i ngā whakaahua me ngā wāhine. I kōrerotia tēnei e tētahi tīhau, e Kemoy Lindsay i te Hune 2019. Ara noa atu ngā whakaahua ōna me ngā wāhine, ā, ko nā ringa e tāwēwē noa iho ana i muri. I ngākaurua te ipurangi, i kī ētahi i te karo a Reeves i ngā whakapae #MeToo, ā, i kī ētahi atu he whakaute noa iho tā Reeves. Kua mahuta ake hoki te whakaaro he momo tēnei nō ngā whakapapa āhia o Reeves kia kaua e pā atu ki ngā tinana, ko tā mātou, he mātāpono o Reeves. Tuawhitu, Keanu is immortal. A vampire.
I am fifty. Wow! Yeah, five o, golden, half century. Nō te ekenga o Keanu Reeves ki ngā tau rima tekau i ngā tau tōmuri o te tau 2010, me uaua ka taea te karo te hunga hanga kōrero, me ana he vampire, he immortal te kaiwhakaari nei. Kua roa te paetukutuku keanu is immortal dot com e kī ana kāore a Reeves e pakeke. I āpitihia hoki ētahi whakaahua nō te tau e 94 me te tau 2008. Ko te kī ko Charlemagne ia, te toa nō Rōma, te kaiwhakaari nō Wīwī, a Paul Murnay, ngā mea e rua rānei. I kōrerotia e Reeves ngā kōrero mōna e mea ana he vampire ia, i tētahi uiui me Jimmy Fallon, heoi kāore ia i hoatu whakautu. Nō reira, he tika pea? I do, I can see that we have a likeness in the eyes, in the nose. And the moustache and the beard and the cheekbones. And the forehead. Tuaono, his Super Bowl little Squarespace ad. I te tau 2018, i whai wāhi atu a Reeves ki ētahi whakatairangatanga nā Squarespace, he hanga pae tukutuku.
I came to the desert to make my website, but you can make yours anywhere.
First, you must pick the right domain name. I te whakatairangatanga, E whakatā ana a Reeves i te koraha, ā, kei te eke motopaika nōna e tū ana ana momo mahi. I hua ake ētahi kōrero maha mō te kaiwhakaari nei i ēnei whakatairangatanga, tuatahi, he rerekē ia i tāna i whakaari ai, tuarua, ka pai ia ki ngā motopaika. Should I be making motorcycles? Yes, you like motorcycles. E kore hoki ia e wera i te ahi, e kitea ana tōna āhuatanga pai i ēnei whakatairangatanga.
The world will welcome your creation with open arms.
Tuarima, behind the scenes of Toy Story 4.
Look who jumped forty school buses and landed back into my life! He maha ngā reo rongonui i roto i te kiriata Toy Story 4, ka puta i te tau 2019 me ētahi reo hou. Ko Keanu Reeves tētahi. Ko te reo o Duke Kaboom, he karetao nō Kānata. He motopaika tō Duke, ka mutu e hāngai ana ki tō Keanu pai ki ngā motopaika. I tēnei kāpeka, ka kite tātou i ngā mahi a Keanu, me te aha, he mīharo. Ehara i te mea ko mātou noa iho e hīkaka ana ki te mātaki. I tīhautia e Chris Evans, kaiwhakaari i Street Kings, mēnā i whakaputaina ko tērā kāpeka mō te rua hāora me te whakaingoa ki te ingoa Toy Story 4 ka mātaki ahau e rua ngā wā i te marama o Hune i te tau 2019. E mea ana koe Kāpene Amerika! Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman! Huh! Oh yeah, ha, ha, yes! Tuawhā, He's always be my maybe cameo. Hi baby. Hi baby.
Mēnā kāore anō koe kia mātaki i te kiriata Always Be My Maybe i Netflix, tēnā mātakihia ināe tonu nei. He rawe tēnei kiriata whakarata whakangahau e pā ana ki tētahi tokorua ka piri anō i roto i ngā tau, ka mutu, ka whai āhuatanga ngahau i a Keanu Reeves. Ka whakaari a Keanu Reeves i te kiripuaki Keanu Reeves. I tana kāpeka tūturu tuatahi, ka hikoi pōturi ia i tētahi wharekai, me te aha, he maha ngā kiriata kua hangaia ki tēnei hikoi me ētahi waiata rerekē. Kua whakatūria hoki tētahi toronga tīhau. Kei taumata kē te kāhui whai i a Keanu Reeves.
What is it about this game that frightens you? I'm not frightened, Keanu. Tuatoru, giving up his seat on the subway. Enjoy your flight.
Enjoy. Thank you. Welcome aboard Q Express train. He ngākau pono tō Keanu Reeves, ki te kore koe e whakapono mai. Tirohia te kiriata i puta i te tau 2011, nōna ka tuku i tana tūru i runga tereina, ki tētahi atu. I te noho noa iho a Keanu, kātahi ia ka kite i tētahi wahine e kawe ana i tētahi pēke, kotahi atu ia ki te tuku i tana tūru. He pai te kite i te tangata rongonui i runga i te tereina, he tohu hoki nō tana ngākau whakaiti. I te tau 2019, i mate tana rerenga i San Francisco ki LA, Ki te tau wawe i Bakersfield, nāna ōna hoa rere i āwhina e tae pai ai rātou ki Allain. I haere hoki ia i tō rātou taha, ka pānui ētahi kōrero pono me te whakatangi waiata hei whakangahau i a rātou. Tuarua Sad Keanu.

Ahakoa kua roa e kōrerotia ana, nō te tau 2010 i puta ai, he rongonui te atakata o Reeves e noho pōuri ana i tētahi tūru, i te papa tākaro, me tētahi hanawiti. Some someone just decided to take this paparazzo picture and and you know create this event on the internet of

Mēnā kāore anō koe kia rata mai ki a ia, anei ētahi anō whakamānawa-tanga i mua i te huranga o te tino.
I love movies.

I te tau i muri mai, ka tūpono tae ia ki E3 me te whakaputa ōkawa i te rā putanga o te kēmu, arā te tau e 2020. Āe, ko te kēmu nei nā CD Projekt tētahi o ngā kēmu i tino hiahiatia e te marea, heoi kāore te nuinga i mōhio ka whai wāhi atu a Keanu Reeves, ka riro māna hoki e whakaputa te rā putanga. Ohorere ake nei te hunga i tae atu, ka mutu, i ohorere hoki a Keanu i tō rātou tūmeke, i tō rātou harikoa. I whakahoki a Reeves i tā tētahi mihi ki a ia, me te aha, kua horapa tau āhuatanga hei ata kata ināianei. feeling of of being there, of walking the streets of the future,